Безнең бик күп буын-бабаларыбызның хезмәт җимеше, кешелекнең бәһаләп бетергесез рухи байлыгы. Ул милләтнең үткән тарихын һәм бүгенге тормышын көзгедәй бик ачык чагылдыра. Туган телем язмышы, милләт язмышы. Татар теле, халыкара мәйданда зур абруйлы телләрнең берсе. Шулай булгач, ул үзен саклаган, хөрмәт иткән халкына дәүләт теле буларак хезмәт итәрлек тулы көчкә ия. Безнең төп максатыбыз, балаларга татар телен яраттыру, аларны телгә гашыйк итү. Моның өчен заманча методларны, ысулларны күпләп һәм нәтиҗәле кулланырга кирәк. Соңгы елларда мәгариф өлкәсе шактый зур үзгәрешләр кичерде. Уку-укыту системасына электрон технологияләр ныклап үтеп керде. Белемле, көндәшлеккә сәләтле, тормышта үз юлын табарга әзерлекле, тиешле карарлар кабул итә белә, Белгән шәхес тәрбияләү өчен искечә эш итү генә җитәрлек түгел бүген. Белем эчтәлеге яңа күнекмәләр белән баетыла, мәгълүмат белән эш итү сәләте үстерелә. Шәхесне рухи яктан тәрбияләүгә, кешенең әхлаки йөзен формалаштыруга зур әһәмият бирелә. Конкуренциягә сәләтле, заман таләпләреннән чыгып эш итә белә торган, рухи һәм физик яктан камил шәхес тәрбияләү дәресләренең төп максаты булып тора. Ә татар теле укытучысы алдында татар телен камил белгән, татар халкының милли традицияләрен таныган, хөрмәт иткән, аны үстерүгә әзер булган балалар тәрбияләү бурычы өстәлә. Әлеге максатка ирешүдә татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә заманча технологияләр һәм инновацион проектлар куллану замана таләбе булып тора. Нәрсә соң ул инновация? Инновация латин сүзе. Безнең телгә тәрҗемә итсәк, яңарту, яңалык, үзгәртү дигәнне аңлата. Педагогик инновация, ул укучыны укыту һәм тәрбияләү эшен яхшыртуга юнәлдерелгән үзгәрешләр. Аның мөһим мәсьәләләре булып өйрәнелә торган фәнгә кызыксыну уяту, танып белү активлыгын үстерү, аралашу процессында үзара аңлашу һәм ярдәмләшү мохитен тудыру, укучыларның иҗади сәләтләрен ачыклау һәм үстерү тора. Татар телен һәм әдәбиятын укытуны компьютерлаштыру, һәр укучының белем эчтәлеген үзләштерүе, аның теләген, омтылышын һәм сәләтен канәгатьләндерү өчен шартлар тудыру юлында тагын бер адым булып тора. Укыту процессында компьютер технологияләрен кертү эшне тагын да нәтиҗәлерәк итә. Компьютер, укучы белән белемнәр системасы арасында арадашчы белем алу чарасы. Компьютердан файдалану укыту эшчәнлеген баета, укыту процессын кызыклы, нәтиҗәле һәм иҗади итеп оештырырга мөмкинлек бирә. Татар теле дәресләрендә информацион технологияләрне куллануның өстенлекле яклары, укучыларның укуга кызыксынуы арта, дәрестә эш формаларын төрлеләндерү мөмкин, тиз арада укучыларның белем һәм күнекмәләре тикшереп алына, иллюстратив материал күбрәк кулланыла, укучылар эзләнергә мәҗбүр булалар. Бүген укытучы, иҗади шәхес буларак күп укырга, әдәбият һәм сәнгать өлкәсендәге яңалыклар белән таныш булырга гына түгел, ә яңа педагогик технологияләрнең иң нәтиҗәлесен сайлап алып, үзләштереп эшли белергә дә тиеш. Яңа технологияләр буенча эшләү укытучының дәресләрдә төрле позициядән чыгып эшләвен күз алдында тота. Ул режиссер да, укытучы да, укучы да, билгеле бер эшнең оештыручысы да була. Мәктәптәге традицион, бер төрле үткәрелгән дәресләр арасында гадәти булмаган дәресләр үткәрү укучыларның хәтерендә ныграк кала. Хәзерге вакытта дәресләрдә мультимедиа чараларын еш кулланабыз. Бу, Технологияләрне куллану яңалыклар белән кызыксыну теләге уята. Беренчедән, укучыларның белемнәрне формалаштыру белемнәре формалаштырыла, икенчедән, сөйләм һәм мультимедиа чаралары белән эшләү күнекмәләре формалаша. Видео, аудио һәм текст материалын үзләштерү теманы комплексны ачарга, аны иҗади кабул итәргә, укучыларның активлыгын күтәрергә булыша. Презентация, уку материалын слайдлар формасында бирү дигән сүз. Анда төрле сүзләр, җөмләләр, рәсемнәр, таблица, схемалар, аудио һәм видео материаллар күрсәтелә. Зур экранда иллюстрацияләр төрле зурлыкта яки аның аерым өлешләрен генә, иң әһәмиятлеләрен генә аерып алып, төрле төсләр белән күрсәтергә мөмкин. Иллюстрацияләрне текст белән бәйләргә яки музыка фонында бирергә була. Болай эшләгәндә бала күреп һәм ишетеп кенә калмый, ә иң әһәмиятлесе, анда эмоцияләр барлыкка килә. Ә эмоцияләр, кичерешләр аша бирелгән белем үстерешле укытуның һәм тәрбиянең нигезе булып тора. Белем бирүдә федераль дәүләт белем бирү стандарты заманча дәрес оештыруга үзенең таләпләрен куя. Бүгенге дәреснең төзелеше, эчтәлеге, оештырылуы зур үзгәрешләр кичерә. Яңа алымнар куллану, укытучының оештыру сәләтен үстерүне тәләп итә. Бүген укытучы төркемдә. Кулланылучы коллектив эш формалары белән идарә итә белергә тиеш. Укытучының роле дә үзгәрә. Ул белем бирүче генә түгел, ә белемне үзләштерүдә укучылар эшчәнлеген оештыручы да. Төркемнәрдә эшләү, укучыларның үзара ярдәмләшүенә юнәлтелгән эш формасы. Укытучының максаты, билгеле бер белемнәр җыелмасын тапшыру түгел, ә баланың индивидуаль үсешен, аның кызыксынуын, сәләтен үстерү өчен шартлар тудыру. Безнең белем бирү системасында төп мәгълүмат алу чыганагы, укытучы һәм дәреслек. Ә төркемләп эшләгәндә балалар үзләре мәгълүмат чыганагына әйләнә. Укучылар бер-берсенең фикерен тыңлап, үз үсешкә ирешә ала. Без яңача фикерләүгә игътибар бирелгән фән, техника өлкәсендә әледән-әле яңа ачышлар ясалган, яңалыкка омтыла торган гасырда яшибез һәм бүген искечә укый да, укыта да алмыйбыз. Укытуны традицион формада оештыру актуальлеген югалтты. Белем бирүдә федераль дәүләт белем бирү стандартында чагылыштырылган яңа кыйммәтләргә, яңа сыйфатка һәм яңа белем нәтиҗәләренә таләпләр гомуми белем бирүнең барлык баскычларында укытуның яңа гамәлләрен, аеруча эшчәнлеккә корылган укыту ысулларын куллануны сорый. Татар теле дәресләрендә мәгълүмати технологияләрне куллануның өстенлеге бәхәссез. Барыннан да элек алар шәхескә юнәлтелгән ныклы һәм вариатив. Төрле технологияләр, компьютер, мультимедиа технологияләре, күрсәтмәлелекне, контрольләрне тәэмин итеп һәм күп мәгълүмат биреп, укытуның сыйфатын күтәрергә ярдәм итә, этәргеч бирә. Рәхмәт.